Mise, wo ne Eva ɛkɔ akɔda no, wo ne ne daa three times no, na wonim sɛ woatwa mogya wo ne Awurade akwapam anaa?
I don't move in work out, not to fear the work out one time. That's it. If you Ɛba kyɛ fear sɛm na ɔka mente o, aha ɔmo yɛ asɔre nti aha yɛ gyegye, o so kasa no nkasa den. Mese, mese, nsɛm a question a obisa me no paa.

Maame yɛ boa esi edu, maame gold. Maame yɛ boa, adwenkyerɛ lady ni, na wo ho te sɛn? Me nua ba, waa wohu sɛ deɛ Ghanafoɔ ɛsi asɔ wawale yɛ awale yie mu wɔ social media yi so. Wɔn a ɛsɛ sɛ wɔn ka ho asɛm ɛne wɔn a ɛnsɛ sɛ wɔn ka ho asɛm nyinaa abɛsɔ saa waware gyaeɛ anaa waware foforɔ yi ɛna wɔn twɛn srɛ ɛne abasa. Na nea adwenkyerɛ lady ɛnɛ, mepɛ sɛ mekyerɛ m'adwene kakra ɛwɔ maame yɛ bo asi edu asɛm yi ho no. Mɛsrɛ wo a wohwɛ video yi sɛ ɛmfa ɔtan ɛnhwɛ me. To wo bo ase na tie me kɔsi awieɛ. Ɛno bɛboa wo ama woanya understanding no yie wɔ nea mepɛ sɛ meka no ho. Na wokyerɛ w'adwene a, woatumi akyerɛ no yie. Na me nso mebɛtie wo a, mɛfa kakra de ato me nso me kotodwe mu. Me nuanom, yɛn Ghanafoɔ no ɛduru baabi a yɛn nsɛm bi ɛha. ɛha kakra paa. Sɛ woyɛ obi a wo follow Maame Abu Asiedu a, anaasɛ wotie Maame Abu Asiedu ɛɛ yɛka no sɛn, n'afutuo a ɔde ma a, wo na woyɛ nipa a Maame Abu Asiedu e owe an explanation. Me mete ha yi me nfollow no, mentie n'afutuo, memfaa n'afutuo biara da kyɛ sɛ me ɛnyɛ sɛ n'asɛm yi baeɛ koraa nka ne nnwom bi wɔ hɔ a yɛka no sɛ no nnwom, ne nsɛm no bi wɔ hɔ koraa nka mentee. Enti sɛ wo follow Maame Abuasi Adu prayer camp, n'asɔre anaa ne nneɛma bi a ɔyɛ anaa n'afotuo a ɔde ma a, wo na wo bɛ feeli the most sɛ Maame Abuasi Adu wama wo afotu bɔne anaa sɛ yɛfrɛ no sɛn eh, wa deceive wo anaa biribi a ɛte saa. But me nuanom, me nnye nni sɛ mo a mo asɔ asɛm mu mu kuntan bebrebe wɔ social media yi so yi, mo mu bebree no mo nfollow Maame, mo ntie n'asɛm biara, mo mfa n'afotuo biara da, mo nkɔ n'asɔre, mo ntie ne prayers, mo nkɔ gyina ne live video koraa so da. Enti wɔn deceive wo mo. Ɛnɛ sɛ wokɔ social media yi so a, mehwɛ nipa dɔm a mo baahye maame Yɛboase Adu yi a, mennye nni sɛ mo nyinaa na mo tie n'afutuo, mo nyinaa na mo follow no, mo nyinaa na mo mo kɔ joine ne prayer train wɔ ne prayer camp wɔ ne prayer page hɔ. Enti mɛsrɛ mo sɛ, baahyen no a mo mu bebree rebahye Maame Yeboah-Asiedu no, ɛfã bi no, momma yɛmfa saa energy no mma yɛmfa ntutu yɛn ho yɛn ho yɛfo. Because adeɛ a Maame Yeboah-Asiedu ayɛ no, yɛn mu bebree no da so tete saa adeɛ no bi mu. Obi wɔ hɔ a, ɔte awareɛ bi ase, ɔno ara n'awareɛ no koraa, ɔntumi manage. Problems a ɛkɔ so wɔ awareɛ no mu ne nneɛma a ɛkɔ so ne nneɛma a ɛnkɔ yie no, Ontumi koraa mma ne gye. Nanso Maame Yɛboa Asiedu deɛ bae, obegya ne deɛ no ato hɔ na wabɛfa Maame Yɛboa Asiedu na wabɛ bash no wɔ social media so na yɛahu sɛ yeah ɔyɛ gangalia but at the end of the day wɔno ne deɛ no a ɛwɔ fie no a ɛyɛ simple ɛwɔ sɛ ɔtumi handle no ɔntumi handle yɛ na mmom ɔde no bɛto nkyɛn na wabɛ bash Maame Yɛboa Asiedu. Me nuanom, deɛ a mɛsrɛ yɛn Ghanafoɔ yɛn mu bebree ne sɛ Ɛnnɛ social media no so no, obiara wɔ n'agenda a ɔde nam wɔ social media no so, anaa mɛka sɛ nnipa bebree binom wɔ wɔn agendas a wɔde nam wɔ social media no so. Enti nyɛ obiara na ɔba bɛtena social media no sɛ meyɛ ɔsɔfoɔ, meyɛ mallam, meyɛ adviser, meyɛ encourager, meyɛ deɛ bɛn a wobɛtu adi n'akyi dendeenden de wo werɛ ahyɛ ne mu dendeenden de wo sika ahyɛ ne mu dendeenden na the end of the day no sɛ wɔdeceive wo a na afei deɛ wabɛtena social media so abɛsu anaa wabɛtwa n'ano wo ɛna wan take you know wan take wo time sɛ bi a wo take wo time na ade w'ani too fam yɛ wowɔ maame wɔ papa wɔ nuanom wɔ abusua ɛwɔ hɔ nanso wosan wɔn ho bɛfa obi wɔ social media no yɛ no maa maa maa daa daa daa saa ne bi ɛnne no abu aka osim ɛno ɛwɔ hɔ ɛno akyi no me nuanom Yɛn Ghanafoɔ mma, yɛn mu bebree yɛwɔ little little issues bi a ɛha yɛn a ɛwɔ sɛ yɛsesa. Na mɛ use Maame Yɛbo Asi Adu asɛm wei na mede agyina so asrɛ Ghanaians, mmaa no specially. Ahoɔyaa ne ɔtan adɔɔso wɔ yɛn abrabɔ mu. Ɛno ka ho bi na ama Maame Yɛbo Asi Adu situation yi, mo adwene yɛ mo sɛ wɔadeceive mo. Woahu sɛ Ghanaians no, yɛwɔ suban bi a yɛn mmaa no specially, yɛn mu binom, nyɛ yɛn nyinaa, asɛ

Kreti kreti nsɛm na ɔde agu wo kunu so. Kreti kreti nsɛm na ɔde agu wo awo so. Ɔkreti kreti nsɛm na ɔde agu w'awaleyɛ so. Enti at the end of the day, wopɛ o wompɛ o, w'awaleyɛ no yɛbɛdrage no wɔ berɛ a ɔno ara nim sɛ ne nua na wareɛ no, problem biara nni ho. Wɔntee biribi bɔne biara nanso Ghanani baa bɛba abɛtena social media so atwa ntorɔ, aka nsɛmfii Deɛ ɛwɔ mu ne deɛ ɛnim no ɔde agu ne nua so, ɔde agu ne nua awareɛ so. Ɔbɛgu ne nua no awareɛ no ho fi, ntɔkwa ketewa bi koraa na sɛ bɛba wɔne ne kunu ntam na sɛ Ghanani baa wɔte sɛ n'adamfo ne nua bi a, sɛdeɛ ɔbɛba abɛsi abɛka asɛm so deɛ ɔbɛgu n'anim ase wɔ bus stage no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Enti nnɛ, yɛn Ghanafoɔ mmaa no, yɛn mu bebree no, wɔaware na wɔte awareɛ ho na awareɛ no nkɔ yie koraa na wɔtrae, ɔtrae, ɔkavakava ne to, ɔkavakava ho, ebi a na meka ani yɛ ɛbo no paa. Yɛreyɛ no deɛ ayakayaka deɛ bi paa nanso no ɔmpɛ sɛ ɔbɛfeeli enti wobɛhu sɛ wakata ne to dendendenden, wayere ne ho dendendendenden. Ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ saa na ɛwɔ sɛ ɛba no deɛ, but Maame Yabuasi Adu Awareɛ sɛ wotie mu nsɛm a na maame no ɔgo through a lot nanso, sɛ ɛbɛyɛ a Mmepue abɔnten ne anka sɛ, Oo, Maame a ɛbɔ ase du a ɔno ɔtu afutuo bebrebe yi, na ɔno deɛ n'awaleɛ atumi agu yi, sɛɛ wɔno nso n'awaleɛ bɛtumi agu, sɛɛ wanhwɛ awaleɛ no yie, sɛɛ wantreati ne kunu yie, sɛɛ deɛn, ne yɛaka nsɛm sei pɔtɔɔ. Ɛbiara na yɛde yɛ yɛn nuabaa Nana Mama Brown. Hwɛ, nnɛ Nana Mama Brown kunu, ɛnnɛ yɛbɛte sei, adeɛ akyi sei, adeɛ akyi sei, sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Ma waleɛ no nwu na wobɛnya nnipa a wɔn nso bɛgyina one side abashe Nana Ama McBrand sɛ ɔno na ama n'awareɛ koraa anyɛ yie. Enti yɛn Ghanafoɔ no yɛwɔ suban bi wɔ yɛn ho a akɔyɛ te sɛ yɛn ba bi redi bɔne a yɛnim paa sɛ yɛn ba yi ɔredi bɔne nanso yɛnyere yɛn ho ntu no fo mfɔɔso no police station koraa yɛmfrɛ police mmia mmɛkye yɛn ba no nkɔ ntikyi ne lesson da. Yɛbɛsosɔ no so yɛde ayɛ mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ yɛbɛhu ara no ne yɛn ba no wagye nsam. Saa na esu baa na kɔyɛ. Enti yɛn nuanom na wɔyɛ public figures no especially, wɔn brɛ papapapapa. Sɛ yɛ public figure ɔbaa, sɛ yɛ public figure ɔbarima, wɔn brɛ paa. Because wɔnim sɛ ɔyɛ public figure. Sɛ na wɔawie bɛtɔ social media so seesei a, emu nsɛm deɛndeɛn wɔmpɛ. Enti mmaa no specially, wobɛhu sɛ wayeyere n'apantan dendeenden, ɔtry ne best sɛ ɔbɛma awareɛ no asɔ sidi. Nso ebi a na deɛ yɛde yɛ no closed doors no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ebi ne Maame Abu Asi Adu deɛ yi. Sɛ wotiatia asɛm no mu tie nkurɔfoɔ a ɛbembɛn no ne nsɛnsɛm a nkurɔfoɔ akeka nyinaa a, wotumi sɛ maame no, na ɔgo through a lot, na akɔ so for years na afei deɛ wayɛ fed up, na afei deɛ deɛ aduro no wɔtumi hu sɛ ɛnyɛ yie bio. Na yɛmi sɛ yɛhu sɛ deɛ nti na na maame yɛ boa sɛ ɛdu ma saa afutuo bebrebe yi nyinaa ka kyerɛ na yɛase sɛ wɔkɔ a for better for worse wɔkɔ no wɔne wɔkunu no kɔko deɛn deɛn deɛn a wɔbɛtwe abaa de akɔ na yɛase so. Ɛno koraa yɛ hunahuna kɛseɛ ma na yɛase sɛ na yɛase kɔtena awareɛ no ase no wɔhwɛ na nneɛma nkɔ yie a sɛ yɛku no o sɛ deɛn o ɛwɔ sɛ wɔka n'ano tum no wɔtena hɔ. Ɛho biara no no sɛ moahu asɛm no. Nti me deɛ mɛsrɛ yɛn Ghanafoɔ sɛ, Adwenkyerɛ Lady, m'adesrɛdeɛ a mede ma Ghanafoɔ nyinaa ne sɛ, maame no, nsɛm bebree na wakeka, me koraa Nyame anim no, na sɛ mebaeɛ na ne videos bebree mahu because ɔnyɛ obi a me follow no a metie ne nsɛm. Na sɛ mebaeɛ yi, ɛkoraa na ama me koraa mɛtie ne kyɛ sɛ asɛ ne videos bebree. Na nsɛm no bi wɔ hɔ a wakeka a, yes, ɛnokorɛ, ɛdi sɛ mo ba ahyɛ no ala. But adeɛ a mɛsrɛ Ghanafoɔ ne sɛ, momma yɛnkyɛ nyɛ o saa yɛ ahoɔden a yɛde bash Maame Yɛbo Asiedu yi. Yɛnkyɛ nyɛ o na yɛmfɛ love one another. Yɛfɛ nsupporto one another. Wote sɛ wo nua bi a waweɛ problem bi rekɔ so a, bɛn no, na tie mu yie na ma no encouragements na support no na boa no. Rather than sɛ wobɛba abɛtena social media so, wote sɛ ɔne obi anya asɛm wɔ social media so, wobɛkɔ akɔhyɛ nipa korɔ akyi sɛ ɔyɛ wo, yɛfrɛ no sɛn, wo friend. Years ago na ne ne yɛ adamfoɔ nti na wakɔtoa deɛ wɔm ne deɛ anim na ade ama nipa korɔ sɛ afei bɛgu ne ho fi. Ɛho biara no no Ghanafoɔ. Ɛho biara no no. Enti atɛmdidie ne nkekankeka ne deɛ yɛyɛ nyinaa no mefeel sɛ seesei no yɛpɛ o yɛmpɛ o maame yɛbo asi edu. Ɔne ne kunu na wawɛn agu Na wonim sɛ ɛyɛ a yɛndwen no this way koraa nhwɛ sɛ, sɛ Maame Yɛbɔ Ose nko amfa ne new marriage yi amma social media so a, nka me ne wo mmienu koraa nka yɛnnim sɛ Maame Yɛbɔ Ose Edu n'awareɛ dada no agu ama no aware new person. So ate aseɛ? Enti Maame Yɛbɔ Ose Edu nso sɛ meka na wobɛtie a, take your marriage out of social media. Hɛ, me mete ha yi, nkurɔfoɔ bebree adwene wɔn koraa sɛ menwareɛ nso mawareɛ 27, almost 27 years ni, yɛ a mawareɛ. Marriage ankasa paa ho asɛm na meka, ɛnyɛ mpenatwe. Yɛ a me ne me kunu atena, yɛwɔ mma, yɛ a yɛaestablish a lot. Ɛnso so no, ɛnna social media so a mede rekyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ. Ɛno nti mede obi ka a ɛwɔ sɛ mede bɛto social media so anaa? Daabi. Woate aseɛ? Nti Maame Ɛboɔ se, wo nso bɔ mmɔden ara na hyɛ hɔ nso paa sɛ Sɛ nka woamfa wo second marriage yi ammɛto social media so a, nka nnipa kakra no ɛbenbɛn benbɛn wo ara in your own ɛyi comfort zone hɔ no, nka wɔn na wɔn nim sɛ wo first marriage no agu, wo second marriage mu na wowɔ yi. Obiara, ɛhɛ, obi bɛte na ayɛ rumor sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ, na ɛkonkɔn hɔ na nka ato baabi, nanso you chose to put the second marriage on the social media. Ama nnɛ koraa no, kyerɛ sɛ nsɛm a yɛtete fa wo second husband no ho no, ɛno nso yɛ another issue altogether. Enti ma me yɛbɔ ose, sɛ wobɛtumi a, Fa wo marriage no fa tɛ baabi dinn na nya wo peace of mind na fa ware w'awareɛ na ɛno nso bɛboa paa. Na Ghanafoɔ wɔn nkae hunu sɛ obi yɛ public figure a sɛ ɔyɛ ɔbaa o sɛ ɛyɛ barima o most of the time wɔn partners no taa take advantage of them because wɔfeel sɛ oh sɛ obi te sɛ me metwe mpena wɔ me yere no akyi a anaase sei a ɛɛ ɔbɛto social media so nti no ɔbɛyɛ ɔde bɛyɛ ɔbaa no over and over and over and over. Sɛ wotie Maame Yeboah Asiedu Kunu yi ne nkasaeɛ mu a, Wotumi so ɔde adeɛ no adi maame no ara, allegedly sɛ ɔno ne audio deɛ a, ɔde adi no ara. Maame no was trying to cover up. Ɔkɔtenaa delay show no so ne baabi a wɔkeka sɛ wakɔtena ne ne videos a me koraa mahu ho nyinaa no, na ɔgo through saa issues no. Nanso she was trying to cover up because ɔfeel sɛ ne position a ɔwɔ ne nneɛma a ɔyɛ ne nsɛm a ɔkeka ne sɛdeɛ ɔleadi nnipa bi na ɔma nnipa bi advice no, ɛnyɛ fair. sɛ bi a wɔno yɛbɛte sɛ sei na wɔgo through. Enti me nuanom, ɛno na ɛma wɔn partners no bebree no take advantage na wɔn misbehave. Wɔde adeɛ no bɛyɛ no ayɛ no ayɛ no sɛ wo ara ɔbaa no anaa barima no woamma w'ani anyɛ den na woansɔre anyina na woanka sɛ hey, enough is enough a, ɛnneɛ wɔde bɛdi wo saa. Nti me nuanom, na ɛhɔ nso no no, but Maame Yɛboa Ose Adu, woyɛ nipa. Woahu sɛ yɛn nnipa no, sɛbi, doctor koraa wɔyare ma Obisa no yareɛ anaa ɔno asa ne ho yareɛ. Sɔfo ɔduru baabi a ɔno nso ɔhia sɛ obi bɛbɔ mpaeɛ ama no. The same as wo nso woyɛ encourager or adviser a, na ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ a super human being a yɛfrɛ no sɛn, wo deɛ w'awareɛ problem ntumi mma ho. Papa no a waware no no, maame no a waware no no, yɛ raise no wɔ ne fie na nti nkɔdwohoohoo years ago ɛna wanyini awie. Nteteɛ a maame ne papa de bɛma no yɛde ama no awie o. na wabehyia wo. Nna obehyia wo no, wo try wo best sɛ nneɛma bi a wo putuu up with no, wo ntumi nhandle a, wo try sɛ wo bɛ manage, wo bɛ wo bɛ encourage no, wo bɛ advice no, wo bɛ cooperate. Nanso eduru baabi a, ɔbɛ cooperate aa, ɛnyɛ yie da. So wate aseɛ? Nti ɛno no, ɛnfɔɔso wo ho bebree na ɛnku wo ho. So wahu asɛm no? Nti me nuanom, ne korakora nyinaa ne sɛ, Maame Yeboah se, Edu, megye di yie sɛ, sɛ yɛhwɛ ne kunu yi nkasaeɛ mu a, na adeɛ a ɔ go through no, wa go through akyɛ. Na maame no feel sɛ, with ne wisdom a ɔkura, ɛne ne, ne, ne, ne, yɛbɛka no sɛ, ne knowledge a ɔwɔ no, na ɔfeel sɛ ɔbɛtumi a control situation no, ɔbɛtumi ama nneɛma a change for the better nanso so no amma no saa enti mɛsrɛ mo sɛ ɛyɛ mo aba ahye no kakra ɛyɛ sɛ wotietie ne nsɛm bi a ɔkeka keka ɛyɛ deɛ a ɛnneɛ moka sɛ mo ba ahye no deɛ a mobɛba ahye no forever but at the end of the day no monsua biribi mfiri mu sɛ next time sɛdeɛ mobɛtu adi obi akyi anaa mobɛtie obi anaa mobɛfa obi afotuo a ɔretu no ɛ ɛ akosi point bi wɔ social media no so na moma yɛn kyɛ nyɛ o saa time no na yɛn try yɛn best sɛ yɛn maa no yɛ bɛ boa no yɛ bɛ support one another na yɛn nua baa maame yɛ boa nso stay away with your marriage on the social media.